haleluya ku na ngoma yin'wanyana amen leyi nge sariya lo sona sifofu si dutse mo thoko ha tsila haleluya si ri ntate ha u ko nthuse tlheki vona haleluya wanuna loyi a tshame kusuhana na ndlela amen a karhi a huwelela ku xikwembu ni pfune ni vona hosi ya matimba ni pfune ni vona haleluya hi ya ku hlayeni ka luke 18 verse 35 to 43 haleluya xikwembu a xi hi pfune hi vona amen Luke 18 verse 35 to 43. yesu a fikile kusuhi na yeriko endhawini yeleyo a ku ri ni munhu la feke mahlo a tshamile kusuhi ni ndlela a ri karhi a kombela Loko a twa vunyingi lebyi hundzaka, a vutisa a ku, Ku humelela yini? Va n'wi byela va ku, I Yesu wa Nazareta loyi a hundzaka. Kutani a huwelela a ku, Yesu, N'wana Davhida, ndzi twele vusiwana! Kutani lava rhangeke emahlweni va n'wi tshinya, va ku, A miyele! Kambe a engeta a huwelela hi matimba a ku, N'wana Davhida, ndzi twele vusiwana! Kavaloko Yesu a yima, a lerisa leswaku lowo fe mahlo a tisiwa eka yena. Loko a fikile kusuhi, Yesu a n'wi vutisa a ku, Xana u lava leswaku ndzi ku endlela yini ke? Yena a ku, Hosi, Ndzi lavela ku tlhela ndzi vona. Yesu a ku ka yena, Tlhela u vona. Ku pfumela ka wena ku ku hanyisile. Hi nomo lowu a tlhela a vona. Kutani, kutani a landza Yesu a ri karhi a dzunisa Xikwembu, na rona tiko hinkwaro loko ri swi vonile, ri tlangela Xikwembu. haleluya loko yesu a karhi a ri kusuhani na ku fika ejeriko amen n'wanuna loyi a nga voni mara a tswa hi ponga a tswa hi mpfumawulo ku ri ku na movement laha a nga tshama kona loko a vutisa a ku xana ku endleka yini va ku i yesu kreste wa nazareta loyi a hundzaka kutani vanhu lava va ri laha kusuhani loko a va n'wi twa kha welela ku xikwembu yesu ndzi twela vusiwana yesu ndzi twela vusiwana va n'wi miyeta halleluya va n'wi miyeta ku a va nga xi twisisi xiyimo lexi a ri ka xona a va nga yi twi pain a ri ka yona a va nga swi voni ku na ye wa swi lava ku hi rin'wana ra masiku a kota ku vona mativa va n'wi miyeta swi karhi swi tika a tlhela a vula ku yesu ndzi twela vusiwana ka va loko yesu a ye a ya twa xirilo xa yena amen a n'wi twela vusiwana a n'wi a n'wi a n'wi byela leswaku ripfumelo ra wena ri ku hanyisile halleluya swi nga endleka namuntlha swiyimo leswi u nga na swona swi ku tshikilela swi tele ku ku miyeta a swi telangi ku ta ku endla nchumu mara swi tele ku ku miyeta ku nga yi mahlweni na ku khongela because whenever loko khongela u tshama u karhi u question ku mara xikwembu u kwini hi ku xiyimo lexiya xa tika mara na khongela na fasta xikwembu u yime kwihi ku namuntlha i khale ni karhi ni yi tiyisela mina makini ya kerekeni every day mara swi karhi swi tika mati van'wana na loyi a nga give up a ku yesu ndzi twele vusiwana va n'wi miyeta a nga swi tivi swa ku va n'wi miyeta va khomeni kumbe a va n'wi kombetele swibamu a nga voni nchumu mara a vula ku yesu ndzi twele vusiwana ka va loko ripfumelo ra ye ri n'wi horisa namuntlha ya ku khongeleni halleluya swi nga khathaleki ku ri swiyimo leswi swi ku miyeta ku fika kwini loko u swi hleketa na marito ya hina xikhongelweni loko u fanekele u khongela swi tika u nga swi tisa ku endla yini ni lavo ya kombela xikwembu ku xikwembu ndzi twele vusiwana hikuva i khale ni ri na xiyimo lexi sa riyalo sona sifofu se dutsi thuko ha tsila a nga voni nchumu mara loko a twa hi ku pfumelaka ku himpela yesu u koho a ya ya vula ku yesu ndzi twele vusiwana halleluya swi nga khathaleki ku xiyimo xexi i khale xi ku miyeta i khale xi ku xi ku endla ku vanhu va ku hlekula i khale xi endla ku ri vanhu va ku langutisa u ri mukhongeri la fastaka mara va vona onge a wu endli nchumu namuntlha hi ku kombele ku xikwembu ni twela vusiwana ripfumelo ra me namuntlha xikwembu a ri heri ya ni tirhela ni twela vusiwana hosi xiyimo lexi khale ni ri na xona inafu sinafu xikwembu a na ha ri na nkarhi wa ku maintaina swiyimo a na ha ri na nkarhi wa ku containa swiyimo namuntlha ni ri xikwembu ndzi twela vusiwana halleluya a yi fambe ni ya khongela